Jiena dejjem kont kburi li mmur kull darba għall-elezzjoni tal-MP. Ili noħroġ mill-MP mill-2004 u jħussni kburi għal ġgħid qiegħed quddiem il-poplu Malti u Għawdxi, dawk sħabi li qiegħdin ħdejja, min hu warajja, min hu qiegħed ma' ġenbi u ġenb l-ieħor. Biżnija fuq dak ċuċati fuq pajjiżi barrani għax hemm il-gwerer. Il-gwerer jien bess nista' nwaqqafhom. Jiena mhix mezzola Ħa nsemmu l-Mazzola, għax għadu ħadd ma semmiha l-Mazzola. Il-Munnetta għannaq mal-Ukranja. Jien mhix Mezzola. Mezzola li kont flokha jien President tal-Ewropa, naħseb li l-Ukranja u r-Russja waqqafthom minn dal-gwerer. Għax jien ma rridx gwerer. Niġu hawnhekk jgħidu x'sa jgħidu dawn. Ħallikom mill-gwerer. Jien nies ħajjej irrid u tfajliet sbieħ rrid nara, mela mejtin Hekk għandhom jitkellmu dawn, x'ħa tagħmlu inkom ħriġtu bħala paltit indipendenti. Jien ħa ngħidilkom x'ħa nagħmel. Il-proposta tiegħi taż-żgħażagħ dawk li qed jiggradwaw mhix niġu nitkellmu hawn u moħħkom fuq il-gwerer li jagħmel ħaddieħor. Nipprova l-gwerer inwaqqafhom li kont flok messela mhix immur pajjiż nitgħannaq. Bħalma tmur titgħannaq l-Ukranja għandha tmur ir-Russja u tiftiehem ma' Putin ukoll. X'sa nagħmel jien liż-żgħażagħ? Iż-żgħażagħ ħa ntihom suġġett tajjeb. Mela jkollok tifel inti jew ikollok it-tifla tiggradwa u din tgħix kemm inkun faqtilha flus. U mela tkabbarha ħa toħroġ għax-xogħol għax iggradwat. Ikun hawn ħaddieħor irid joħdilha postha. Meta hawn daqs dawn nies mal-gvern jaraw passatha b'kumpannija bħalma qiegħda tgħid tal-gvern U ngħidilhom jien minn hawn, għandhom seben sena, jieħdu l-pensjoni dal-qabda xalks, għax veru xalks dawn, jieħdu l-paga u t-tifla tiegħek għax titgradwa ma ssibx xogħol pajjiżek. Dawk irridu ngħidu hawnhekk u ħallikom minn dawk ċoċotti ta' gwerer. Il-gwerer mhix biżżejjed pajjiżna qajjimnieh fi gwerra. Din l-elezzjoni għadtilhom bl-ewwel intervista jien li kellna mill-Qorti, ħarġitha l-Qorti għall-Partit Laburista ta' Joseph Muscat u ħarġiet għal ċertu nies oħra, li l-imħallef għadtilha jien bl-intervista li għamilt, ħa taqla' gwerra f'dal-pajjiż, ara l-paltit illum, jiġġieldu bejniethom, jien nista' ngħidlek bqajt għoxrin sena na nuża l-alma tiegħi ta' l-ajkla, bqajt għoxrin sena nferreħ in-nies, bqajt għoxrin sena nħobb in-nies u kull min jarani jgħid ara Żaren minn fejn hu għaddej, ħallikom mill-gwerer, għidu x'ħa tagħmlu. Sollo, irid jagħmel ħafna affarijiet. Da bniedem li kien mal-Paltit Nazzjonalista. Ma kellekx ċans tagħmilhom mal-Paltit Nazzjonalisten u li ħreġt indipendenti għax kellek ċertu żmien li ħreġt mal-Paltit Nazzjonalista. Ma stajtx tkellimhom il-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-Gvern. Setgħu jagħmluhom issa? Għalhekk saqsajtek, Sur Vassallo. Grazzi.